Ýutub Mirasym kanaly. Halymişan. Bir müň dokuz ýüz ýedinji ýylyň baharynda Gyllarbadyň Bennesen obasynda bir oglanjyk dünýä indi. Oň adyna Halym dakdylar. Halymyň Beýik Taňra ýakyn bolmagy üçin obaň iň uly ýaşly namazhon adamlarynyň birine azan aýtdyrdylar. Oň adynyň Halymdygyny mälim edip, toý tutdular. Çagaň kakasy Ýazberdi molla gapa çykdy welin, Bir hordan gelen derwüş aňardan geläýdi. Ol heniz ýygnalyp ýetişilmedik toý keçeleriniň bir çetinde oturyp dowa okady. Soňra ýaz berdi molla ýüzlendi. Eý beýik taňryň bendesi. Gowul ýaşy uzyn bolsun. Merilligi bolsun. Musulman bolsun. Amin. Perişdeler ämin diýsin diýip ýaz berdi molla jogap berdi. Eý beýik Taňryň bendesi. Bu çagaň takdyry. Görjek güni garaňky görünýä. Ýagdaýyny tapsaň her ýylda bir sadaka ber. Inşallah hemme kynçylyklar emgek bolup geçip gider. Bu sözleri derwüş aýtdy. Ýazberdi mollaň depesinden gaýnaw suw guýlan ýaly boldy. Sepini bildirmän otursa-da, ol şaga derläpdi. Özüni dürsedi. Hemmesi Alla tarapyndandyr myhman. Biz beýik Taňryň edenine razydyrys. Ýalňyz Allasyz çöp başy gymyllap bilmez. Derwüş, öňünde sarsman oturanyň musulmançylykdan doly habarly adamdygyny derrew aňdy. Soňra-da ondan sorady. Perzendiňiziň ady näme? Halim Merdi. Halimberdi. A. Tüweleme. Gowy ady. Ýagşy ismi bar ekeni. Halimberdi pygamber ýaşyna ýetende-de Ol öýde bolsa bolmasa-da oň ak goýnuny berip, sadak etjek boluň. Derwüş turmakçy boldy. Oňa içi nohut nabatly düwünçegi uzatdylar. Ol edil beýleki derwüşler ýaly ýerden burnunyň teşigine çenli uzynlykda taýýarlanan hatasyny tyrkylladyp, bennetinden çykyp gitdi. Ýazberdi molla derwüş obadan çykýança gözüni gyrpman, oňa yzyndan garap galdy. Derwüş Ýazberdi mollany uly alada goýup gitdi. Emma ol hiç kime syr bermedi. Derdini paýlaşmak, gursagyndaky ýüküni ýeňletmek üçin obalarynyň golaýyndaky gonamçylyga gitdi. Ata-babalarymyzyň Peselseňem gonamçylyga baryp, Kuran oka diýenlerine eýerdi. Aslynda-da bu gabrystanlygyň gonambaşdy. Özünden aňyrda altynjy arkasy bolan Sary mollady. Ýazberdi molla täze bolan perzendini oturan ýeriniň sagynyna ýatyryp doga okady. Iň soňunda-da biparh ýatan çaga ýüzlendi. Seň kakaň Ýazberdi molladyr. Seň ataň Babagylyç molladyr. Seň ataň kakasy Annagylyç işandyr. Ondan aryk Atanazar işan, Sary molla seň ýedi arkaňdyr, eý, bigünä perzent! Aý-gün geçip durdy. Halim ýedi ýaşanda oňa arap elpbiýinde okamagy-ýazmagy öwredip başlady. Gurhany Kerimiň sürelerini ýatdan öwredip ugrady. Şo ýyllarda türkmen obalarynyň köpüsi işan mollasyz kösenýärdiler. Şoň üçinem Bäherdeniň gadymy Deşt obasyndan Üç-dört sany ýaşuly gelip, Benneseniň ýaşulularyna sala saldylar. Biziň metjit-medresämiz taýýar. Ýöne mollamyz ýok. Ýazberdi mollany bize beriň. Ýaşulular iň soňunda Ýazberdi mollany gitmäge razy etdiler. Ýazberdi molla Şo wagt ýigrimi sekiz ýaşyndaky iň sowatly, iň ýaş mollalaň biridi. Ýazberdi molla gadymy Deşt obasynyň taryhyny ýaşlygyndan öwrenipdi. Kakasy Babagylyç molla oň elinden tutup diýen ýaly, öz ata-baba taryhlaryny okadypdy. Gadymy Deşt obasy On dördünji, on bäşinji asyrlaryň arap, pars taryhy çeşmelerinde duş gelýän gypjak düzlüginde ýerleşendir. Aslynda, Wolga derýasynyň aşak akymy Deşti-Hazar, Syrderýanyň aşak akymlary bolsa Deşti Oguz diýlip atlandyrylypdyr ahyry. Ýazberdi molla bu taryhy wakalary göz öňüne getirer durardy. Ol Deşt obasynyň adamlary bilen tiz öwrenişdi. Sekiz ýaşlaryna giden Halymam. Çaga diýeniň çaga bolýa, arap elipbiýindäki kitaplary okap oturan bolsada, birden-de özi ýaly çagalar bilen daglara tarap çykar gidibererdi. Ýazberdi mollaň gelenini bilip, goňşy obalardanam okamaga gelip başladylar. Ýazberdi molla on iki ýaşlylara çenlileri bir topara, ýokary ýaşlylary ýene bir topara bölüp okadyp başlady. Kiçi ýaşlylaryň arasynda oba çagalary mukapdyr. Uly ýaşlylar olardanam köp ekeni. Halim ozalam kiçiliginden sowatly bolany üçin, ol on iki ýaşaýança deň-duşlary bilen okady. Oňa namaz parz boldy. Ol uly ýaşlylaryň toparyna geçdi. Emma oň taýýarlygy örän güýçlüdi. Uly ýaşlylar Halimiň sowadynyň yzyndan ýetmek üçin, ýene-de üç-dört ýyl haýdamaly boljakdylar. Halim medrese boýunça okalmaly kitaplardan almaly derslerden başga Gurhany Kerimiň sürelerinem ýatdan öwrenmesini artdyryp barýardy. Halim on dört-on bäş ýaşyna baranda, eýýäm kakasy bir ýere gitmeli bolsa, talyplaryň iki toparyna-da sapak bermegi oňa buýrardy. Talyplar oň salyhatly, adamkärçilikli, talapkär häsiýetlerini synlap, kakasyndan hem berk tutýar diýip, öz aralarynda gürrüň ederdiler. Şo döwürde dälirän näsaglaram Ýazberdi molla okap açmak üçin getirerdiler. Ýazberdi mollaň demi düşgüşdi. Oň asuda, Ýöne welin täsirli nazary näsag derrew köşeşdirerdi. Bir gezek Bäherdeniň Döwbala obasyndan akyl üýtgän jahyly alyp geldiler. Öňki edişleri ýaly, oňam ýeke özüni bir boş jaýa salýarlar welin, Ol hossarlarynyňam diýenini etmän, Ýazberdi molla-da barmysyňam diýmän, dazlap daşaryk çykarýa. Saklatmandyr. Şo wagtam Halym olaň üstüne gelipdir welin, ýaňky däli ony görüp, hiç zat bolmadyk ýaly, öýe girensoň ýere seredip oturyberipdir. Ýazberdi molla şonda oglundaky daşky täsiri aňypdyr. He. Bu ýigidiň-ä Halymdan jyny pes diýip pikirlenipdir. Soňra-da Halymdan Täretiň barmy diýip sorapdyr. Hawa. Ýadaýansaň şuny oka. Uklar welin okaman bes et. Ýanynda öz hossarlar otursynlar diýip Ýazberdi molla aýdypdyr. Şondan soň bu jahyl ýigit mazaly açylyp gidipdir. Şeýlelikde kem-kemden Halim o näsaglaram okap başlapdyr. Däneleri okamak Halimiň boş wagty bilen bagly diýädi. Esasy işi talyplaryň iki toparynam okatmakdy. Şoň üçinem oňa ilki Halim molla diýdiler, soňam ol Halim işan adyny aldy. Deştde 10 ýyl töweregi ýaşanlaryndan soň kakasy ikisiniň elinden köp sanly mollalar çykdylar. Okamaga gelýänlerem köpdi. Birden medresäň kyn, jogapkärli işiniň daşyndan jynly näsa okardylar. Juda kyn görselerem, galyň benine öz näsagyny getirip, boýrugyna oturardy. Ýazberdi molla-da Allaň haky üçin ömründe ýekeje adamy aňry otur diýmezdi. Janym jigim, balam köşegimden başga sözi bolmazdy. Ýazberdi molla soňabaka ogluna pars dilini öwretdi. Bir ýetmeýän zady parsça gürleşmäge adam ýokdy. Arap diline ol bir wagt girişip başlapdy. Ýazberdi molla 1921-nji ýylda 40 ýaş töwereginde tarpa-taýyn bu dünýe bilen hoşlaşýar. Oň ýogalşam bir hili boldy. Agyr kesellän bir dälini alyp geldiler. Iki sany daýaw peşeneli adamyň hersi oň bir gapdalyndady. Ýazberdi molla ony berk tutup ogsun bilen okap otyrdy. Dynman kän okady. Däliň köşeşýändigi duýulýardy. Ýazberdi mollaň sopusy öz mollasyna kä ýarym bir çaý uzadýardy. Näsag uklajak boldy. Ýazberdi molla ony yralap oýardy-da, ýene okap başlady. Ol şeýle bir okaýardy welin, Dälini edil jadylap barýardy. Owazly, güýçli sesi, gowusyny her kimem bolsaň täsir etjekdi. Birdenem Ýazberdi mollaň burny ganap aljyradyp başlady. Oň ýanynda oturanlar allaniçigsi boldular. Däli ýatan ýerinden titräp, bir zatlar gyýyrýardy. Halym ylgap geldi. Däliň pars dilinde gygyrýan sözlerine Halim düşünipdi. Kömek ediň! Kömek ediň! diýýädi. Ýazberdi molla özüni dürsedi. Aýňaljak ýaly etdi. Birdenem Şu ýigidi senem pylan ýerde oka, onsoň doly açylar. Meň gurbym gaçaýdy diýdi. Demini nürsäp Ýazberdi molla şeýle diýdi. Bir wagtlar bir derwüş gapymyzdan gelip, Çagaň öňi garaň körünýä. Taňra ýakyn nurgun diýipdi. Ýazberdi molla şeýle diýdi-de, gyzyndanam kelemesini üç gezek öwürdi. Şo wada-da ol bu dünýe bilen bak hoşlaşdy. Ony öz ata-babalarynyň jaýlanan Ömür Süleýman gonamçylygynda jaýladylar. Däli tut ýaly açylypdyr. Özüne agram salyp okan Ýazberdi molla bolsa kazasy dolup, gadymy gonamçylygyň bir gyrasynda täze gubur bolup ýatyrdy. Halim işan kakasy ýogalansoňam medresede oglan okatmasyny dowam etdi. Emma näsaglary okamakdan el çekdi. Kakasynyň başucunda muny boýun alypdy. Öňki soýuzyň çägindäki Merkezi Aziýaň hemme ýerinde işan mollalary, ahunlary ýetişdirýän medreseler köpelip barýardy. Emma birdenem Sopallaýaryň kitabyny we Paýyň Rownakul-Yslamyny dini häsiýetde bolany üçin okamagy gadagan etdiler. Halim, okadyp ýören talyplaryny derrew gutardyp, metjidi-medresäni ýapdy. Sebäbi gysga wagtda arap elipbiýindäki kitaplary okatmak gadagan edilipdi. Bulaň medresesini gutaryp, öz obalarynda işläp ýörenleň eýýäm gaçyp, dag aşanlary bardy. Watana bagryny berip, Dadygirýan bolup ýörenlerem ýere siňen ýaly bolupdylar. Halymyşan kakasynyň dogany Berdigylyjyň yzyna düşüp, ýüzlerini garaňka tutup, gündogara tarap ýola düşdüler. Şo gidişlerine Duşak obasynda talaban gözläp ýören baýyň gapysyndan bardylar. Hä, näme hünäriňiz bar? Dygyp ýören ogry bolaýmaň, diýip, baý aga sorady. Ogurlykdan-jümürlikden Alla gorasyn, baý aga. Öz çöregimiz bilen Taňryň edenine kaýyl bolup ýören adamlar baýaga. Mollaçylykdan başga haýsy gara işi buýursaň bitirip bileris diýip, Berdigylyç gürledi. Baýaga olaň jogabyna ýylgyrdy. Mollaçylyk etmeseňizem, tagamyň, saçagyň berekedi üçin töwir galdyrmasaňyz-a men halaman. Kulhuallany üç gezek okaýarys baýaga. He. Ine muny ýüňüz bolýar. Şondan soň olar agynly bolup, bu ýerde birnäçe ýyl talabanlyk edipdirler. Beýik Allaň öňünde ýazyklydyklaryny boýun alyp, ene-atalarynyň bakan atlarynam gizläpdirler. Olar gijelerini adama bildirmän, Gurhan okap, daňlaryny atyrypdyrlar. Bu baýyň Maýagözel atly gyzy Halymy synlap başlapdyr. Oňa söýgi nazary bilen garapdyr. Halym näçe gaça durdugyça, Oň Halyma ýakyn durasy gelýärdi. Emma Halymyň ähli aladasy öýlenmek däl-de, tutha-tutlukdan aman galmakdy. Maýagözel bolsa öz garaýşyna Halyma dogry düşünýän däldirin öýdýärdi. Muňa Halymyň ýüregi gyýylýardy. Bu talabançylykly güzeranda olar bäş ýyl ýaşadylar. Bir müň dokuz ýüz otuz ýedinji ýylyň tutha-tutlugam köşeşipdi. Olar agynly bolup, indi ýuwaşlyk bilen öz iline, deşde gaýtmagy maslahat etdiler. Bu gün erte ugramagy ýüreklerine düwenlerinde bolsa, baýyň agasy tarpa-taýyn aradan çykypdyr. Gün öýleden agýança merhumy ugratmak üçin duşak sebitlerinden molla tapylmandyr. Oňam özboluşly sebäbi bardy. Ilki bilen-ä işan mollalar tutha-tutlugyň pidasy bolupdylar. Ýek-tük gaçalak-sapalak bilen obada galanlaram molla bolup öňe çykmakdan heder edýärdiler. Bigünä merhum Menne bolsa, gölegçilere garaşyp ýatyrdy. Berdigylyç Baý agaň ýanyna bardy. Baý aga, Garaşýanyňyz barmy? Merhum myhman alynmasa ýagşydyr. Hä, ýok inim. Garaşýanymyz ýok. Molla tapylanok. Tejene tarap adam ugratmaly. Başga alaç ýok. Hmm. Bar aladaňyz şo bolsa, hiç ýere adam ugradyp oturmaň. Işan berde, Halim işanyň lakamy. Gaýrat et diýäýers. On kynçylygy ýok diýip, Berdi Gylyç Halimi görkezdi. Oba adamlar derrew ýygnandylar. Merhum jaýlap geldiler. Indi bu ýerde durmak asla boljak däldi. Baý aga ýüz tutdular. Baý aga, bäş ýyl duzun iýdik. Atamyzyň ornunda durduňyz. Köp razy. Ýagdaýlaram özüňiz görýäňiz. Meň hakyky adym Berdi Gylyç. Ine bu ýigidem Haly Mişan diýilýän. Ýöne bu gürrüňler öz aramyzda galsyn baýaga. Gaýrat edip ýassy namazy bolar welin bizi ýola salyň. Ýoluňyz düşse biziň obamyza baryň. Gadymy deştdenem bir çaý içip gidiň. Baýaga bir düýä azyk-suwluk ýükläp, ol düýäni başy bilen berip, olary ýola saldy. Şo wagt garaňkyň içinde bir gyz maşgala, Agam anbaryň işan berdi diýdi. Beýendiräp çykan ses Maýa Gözeliň sesdi. Gyzlyk ejaba Maýa Gözel mundan artyk gürletmändi. Olar üçünji gün daňdanlar deşde geldiler. Ýerden ýaňy gün nogu berende Halim gapa çykdy. Köçe bilen geçip barýan atlylaň iň öňünden barýan Şerhet goşunlarynyň komendanty Halymy ýanyna çagyrdy. Nirä ýitirim bolduň? Bar öz-ä. A, bar bolsaň gulak as. Arap elpbiýinde ýazyp pozmaň unutdyňmy? Parsçany nädýäň? Erbet däl. Ikinji jahan urşy başlandy. Dagyň ilerisi faşizmiň azajyk goşuny bilen ýaragdan dolduryldy. Aýlygyňy alyp kömek berseň gorajak. Ýogsa-da urşa goşuň daňy ber. Halymişan komendantyň bu sözüne bolýa diýdi. Bolýa bolsa ertir irden Saýwan sowhozynyň direktorynyň ýanyna bar. Öz başyňa bir süri goýun berer, bakarsyň. Özüňi bolsa Goranmak ministrliginiň eti bilen üpjün edýän. Saýwanyň bronyna geçirerler. Sürügiňi serhet ýakasynda bakmaga rugsat ederler. Oba gelme. Öri meýdanda bol. Gürrüňçilikdir dagyň aňyrsyna näçe ýarag gelenini ilerkilerden biljek bolmaly. Galanyny soň gürleşeris. Ine şeýle diýip, polkownik aýtdy. Oglunyň didaryna zar bolan ejesem gözýaşlaryny kesmän otyrdy. Alim jan, kakaň deregine dik durup öýermek meň borjumdyr balam diýdi. Bolýa eje. Eýýäm gepleşdim. Ertirden başlap Saýawanyna çopançylyk ederin. Halim uzaga çekmän öýlendi. Ol şo işe girişine harby gullugyna gitmeli diýip inneýänem ýokdy. Bir müň dokuz ýüz kyrk birinji, bir müň dokuz ýüz kyrk ikinji ýyllarda iki inisem Annagylyç bilen Babagylyç watançylyk urşuna alyndylar. Halim bolsa süriň yzyndady. Bir müň dokuz ýüz kyrk üçünji ýylyň maýynda Halymy çopan bolýan ýerinden urşa alyp gitdiler. Yzynda ýalňyz ene, üç ýaşlyja ogly Annagylyjy, lakamy Kertik, iki sanyja gyzjagazy bagryna basyp galmaly boldy. Eýýäm bir müň dokuz ýüz kyrk üçünji ýylyň güýzünde Bir müň dokuz ýüz kyrk dördünji ýylyň ortalarynda iki gezek Gerek eje öz adamsy Halim babaň söweşde azsyz-sorsuz ýitendigi hakyndaky habar aldy. Halim işanyň şo gidişidi. Diri ýitipdi. Ogul-gyzlary otuz-kyrk ýaşadylar. durmuş gurdular. Gerek eje diri gidenden umytly garaşyp ýördi. Ähli arhiwler Halym baba ogly hakynda hiç hili maglumatyň ýokdugyny habar berýärdiler. Halym işan ogly Annagylyç Türkmenistanyň Oba hojalyk institutynyň zootehniki bölümini, soňra bolsa ykdysatçylyk bölümini bäşlik bahalar bilen gutardy. Bäherdeniň obalarynda abraýarly gyzlaram öýli-işikli bolup gitdiler. Wah, şo gyzlarynyň atlaryny bilmänim üçin ötünç soraýan. Ýöne welin Halim işanam beýleki ýüzlerçe söweşijiler ýaly diri ýitenleň hataryndady. Ol Şowdşine Smolnsk Roslawl operasiýasyna düşüpdi. Bu harby hüjüm bir müň dokuz ýüz kyrk üçünji ýylyň on bäşinji sentýabryndan ikinji oktýabr aralygynda faşizmiň aýry-aýry toparlaýyn çozuşynyň soňuna çykypdy. Bu söweşe gatnaşan Halymy şanam azsyz-tozsuz ýitipdi. Halymy şan bu söweşde ýaralanyp gutulandan soň başga bir harby bölümiň hatarynda söweşýärdi. Agyr bombalaň zarbyndan kontuziýa düşüp güň bolýar. Ony Gorki oblastynyň çägindäki Meýdan gospitalyna eltýärler we harby bölüm ikinji gezek oň assy-sorsuz ýitendigini habar berýär. Harby düzgün boýunça meýdan gospitaly altmyş günüň dowamyndan soň ýaralylar merkezleşdirilen gospitallara ýerleşdirilýär. Halim işanyňam nirä düşenini, aýatda diriligini bilýän ýokdy. Bir müň dokuz ýüz kyrk dördünji ýylyň aýaklarynda Orta Aziýaly alty sany güň bolan söweşijini Gorky meýdan gospitalyndan otly bilen Daşkende ugradypdylar. Olaň ikisiniň hossary Özbegistandan tapylypdyr. Dört sany güm bolan söweşijini bolsa Daşkentden Garagalpagystanyň Dörtgül şäherine getirýärler. Onsoňam Daşoguz şäherindäki oblast, welaýat hassahanasyna ýerleşdirilýär. Rozym Mätjanowy we käbir beýlekileri öz hossarlary tanap ýygnaýarlar. Şo ýerde Rozym Mätjanowy we käbir beýlekileri öz hossarlary tanap alyp gidýärler. Halim işan şäher keselhanasynda galyberýär. Şoň öň ýanynda şäher harby komissary wraçlara Halymy şany öz ýanyna getirdýä. Oň bilen gürleşmäge synanyşýa. Netije bermeýä. Şo wagtam komissary telefona çagyrýalar. Ol gürleşesi gelse, şonda Halymy şanyň elinde galam bar ekeni. Komissar geň galýa. Bir seretse öňündäki kagyza arap elipbiýinde Halla işan diýlip ýazylypdyr. Komissar bu adamyň oň adresiniň ýerine Halişan diýip galam bilen ýazyp goýupdyr. Halim işan Daşoguzyň şäher keselhanasynda galyberýär. Özbaşyna bir jaýda ýatyp-turup ýör. Emma dünýeden bihabar. Gün adamdy. Şo döwürde asly Ahaldan Tagta etrabyna bir wagt göçüp baran Durdaga diýen bir adam keselhana düşýär. Durdy agany Halymy şanyň ýanyna ýerleşdirýärler. Durdy agaň agasy Baýram aga öz inisini soramaga gelende, bu adamyň söweşden gelendigini, adyny, nireliligini oň aýdyp bilmeýändigini gürrüň berýär. Ol jynlymyşyn inim, jyny tutsa bilmeýän zady ýokmuş. Ýogsa-da gezip ýör diýýärler bennä. Işiň bolmasyn agam. Bu bir mysapyr adam. Özüm oňşaryn. Durdy aga bäş wagt namazyny okap, tebärik çykyp bilýän adam ekeni. Ol daňdanlar owadan sesli bir adamyň azan aýdýan sesi eşidilýär. Seretsem goňşym. Men oýananymy bilip sesini goýdy diýip, Durdy aga Braza gürrüň berýär. Aradan birnäçe gün geçdi. Durdy aga, örän arassa okalýan Gurhan ses eşidilýär. Durdy aga öz oýanyny aňdyrmady. Goňşusy Gurhanyň Fatiha süresini, tebäregi, krowatdan aýagyny sallap okap otyrdy. Birdenem oň sesi tapba kesilip gapdalyna gyşardy. Kägijelerem ol uklap ýatyrka Saýwan, deşt, bomba, nemis diýen sözleri gaýtalaýa diýip, Durdy aga wraja gürrüň berdi. Hum. Dogry. Gün bolan adamda aň bolmaýar durdaga. Käýarym huşuna gelende bolsa, oň durmuşyndaky esas zatlar ýadyna düşýär diýip, Muraç gürrüň berdi. Soňra ýene öz sözüniň üstüni ýetirdi. Eger-de ol Gurhanyň sürelerini şu ýagdaýda okaýan bolsa, Musulmançylykda terbiýe alan adam bolmaly. Nemes bomba diýmegi urşuň ýaralary. Saýwon deşt sözlerini bilmedim. Oň milleti türkmenkä ýa-da tatar? Saryýagyz welin tatar içindem bar. Durdawa oýlanyşykly gürledi. Aý, ýok. Tatar däldir. Oň gürleşinde ahal adamlarynyň äheňi bar. Üstesine Saýwan deşt diýýän ýerlerem ahalla dag işlerinde bolmaly. Durdy aga baş wraja ýüz tutup bu adamy ekläp saklamak üçin özüne bermegini sorady. Durdy aga, bu atsyz adressiz adamy nämäňe ýaratjak? Ol adyny aýdyp bilmeýän adam seň hojalygyňa-da haýyr degmez. Janyňa dert bor. Harby kamsariýatam oňa garşy bolmagy mümkin. Aý, inim, oň bilen özüm oňşaryn. Eýesi tapylýança bizde bolubersin. Bäş-üç sany dowarym bar. Oňarsa baksyn. Onam oňarmasa, öz oňýan bir döwüm çöregimiz oňa-da ýeter. Oň adyna näme diýdiň? diýip Durdy aga sorady. Durdy aga, biz oňa gurban diýip özümiz at dakdyk. Bu bendäň hak adyny tapýançak atsyz bolmasyn-da. Aý onda gurbany maňa beräýiň. Baş wraç harby komissariat bilen ylalaşyp gurbany Durdy aga berip goýberdi. Youtube Mirasym kanaly. Şeýdip ol ýigrimi ýyldanam köp wagt Tagta etrabynda Durdagalarda ýaşaberdi. Ilki-ilkiler Durdaga eline pil alyp, depilmeli ýeri görkezdi. Ol çaý-çörek iýmän edilmeli işiň hemmesini agdaryp çykardy. Ýany bilen gaza gazmaga alyp giderdi. Beýlekiler gumy pil bilen basgançak-basgançak ýokary ýuwuklardy. Gurban bolsa ýene bir basgançagyň üsti aşyr gum zyňardy. Şunça ýylyň içinde ony oba bäş barmagy ýaly tanady. Oňa, Kurban bir agzam gepläp bilmeýän lal adam, işeňňir, arassa, zadyň çaşyp ýatsa-da elini urjak adam däl. Hossarsyz mysapyr diýýädiler. Soňabaka Durdy aga Kurbany yzyna düşürip, goýun bakmany öwretdi. Sowuk uran gowaçalykda mal bakyp ýören wagtlary degişgenräk oral aýallar, Gurbanjan ýanyma gel, biz bir başyboş öýlenerin diýseň, saňa baraýyn diýip elinden tutsalar ol öläýjek bolup gaharlanardy. Olara alarylyp serederdi. Şeýle näsag bolansoň, obada ne uly adam, ne-de çaga-çuwagyň adyny tutmazdy. Öňünde palaw goýsaňam, Durdy agalardan başga ýerden çaý içmezdi. Şo ýyllarda Bamyly bir söwda-satyga gelen adam Gurbana gabat gelip gürleşip bilmändir. Ol obasyna gelende deştlilerden sorapdyr. Gerek daýza aýdyň. Men birine gabat geldim welin, Halymy şanyň däldigini tanap bilmedim. Özä işan aga bolsa gerek diýipdir. Emma bu habaram birinjiden-ä üzlem saplam gelipdir, ikinjidenem urşuň soňundaky erkek adamsyz başagaýlyklar gerek ejä baş çykartmandyr. Bir günem Durdy agaň kellesine bir zat geldi. Gel men şuňa namaz okatjak bolup göreýin. Durdy aga eline suwly kündük aldy, namazlyk aldy, eltip Gurbana görkezdi. Gurban düşünmedi. Durdy aga namazlygy ýazdy-da, geçip namaz okap görkezdi. Yzyndanam namazlyk bilen kündügi oň ýanyna goýup gitdi. Birnäçe günden soň Gurbanyň täret gylyp oturanyny, namazlyga münüp duranyny gördi. Emma oň näme okaýanyny Alladan başga bilýän ýokdy. Durdy aga agyr kesele uçrady. Ol Taltaň Türkmenistan obasyna durmuşa çykan gyzyny ýanyna çagyrdy. Gyzym Bibi, şu adam bar-a, Gurban, gaty arassa adam, halal adam. Meň indi haçan kazamyň doljagy belli däl. Sen Gurbany öýüňize alyp git. Işlediber. Işe çulum. Bir döwüm çöregime ysganma. Ol ýa-ha dil açar ýa-da oňa Ahal sebitlerinden hossar çykan irde-giçde tapylar diýdi. Bibi kakasynyň sözüni basmady. Bibiň adamsy Hezretguly Ataýewem muňa razy boldy. Olar gurbany alyp gitdiler. Gurbanyň assyz sorsuz ýat illerde ýalňyz gezip ýörenine ýigrimi bäş ýyl geçipdi. Şu döwürde harby komsariata bir wagt Halymy şany Daşoguz harby komsariatlygyna tabşyryp giden oňa ýol görkeziji bolup gelen şepagat uýasy leýtenant aýaldan ýekeje gezek hat geldi. Gorki oblastynyň meýdan gospitalyndan eltik gaýdan çypar esgerim öz hossarlaryna gowuşdymy diýip, elbetde gowuşmandy. Aradan dört-bäş ýyl geçdi. Ýaşlar gazetinde bir gün bu adam hakynda makala çykdy. Bäherdenli biri gelip, biziňki däl diýip gidipdir. Garrygalaly Gara hoja diýlen birem gelip, meňki däl diýipdir. Emma ol Gurbanyň suratyny alyp gaýdypdyr. Gara hoja Gaty meňzeş welin, öz-ä Halim işan bolaýmasa diýip, köpçüligiň içinde gürläpdir. Muňa çenli Halimiň ogly Annagylyç eýýäm etrabyň baş zootehnigi bolup ýördi. Ol hossarlary bilen maslahatlaşyp, kakasynyň gözlegine çykdy. Aradan 35 ýyl geçipdi. Halim urşa gidenine 3 ýaşyndaky ogly adam çykyp, 71 ýaşly kakasynyň gözlegindedi. Annagylyç öz agasy bilen soraw idäp, Durdy agaň gyzy Bibileň öýüni tapdy. Özlerini tanatdylar. Gurbanyň ýanyna baryp, ony görkezdiler. Elbetde, Allaha tarapyn bolmagy mümkin. Gurbanyň öz ogluny üç ýaşynda görşüdi. Indi ol ogul otuz sekiz ýaşapdyr. Ogluny tanamaga haky ýokdy. Emma näme üçindir? Annagylja ýapyşyp bagyryp ýatyrdy. Ony şeýle bir ebşitläp tutupdyr welin, aklyň haýrandy. Gurbany öz erkine goýdular. Myhmanlara çaý berdiler. Şonda şeýle gürrüň boldy. Bir ýyl mundan öň Durdabaň ogly Bozagon oguljygyna sünnet toýuny edipdir. Bu toýa Hüdükmyradyň obasyndan Rozym Mätjanow diýen bir ýaşuly gelipdir. Rozym aga aňyrdan gelende näsaglap ýaňy aýňalan Üsti-başy tozan işeşiginde bolan Gurbany garsa gujaklap aglap başlapdyr. Bu meň frontdaş ýoldaşym, nädip bu ýere düşüp ýör diýip. Näme maňa aýtmadyňyz? Aýdan bolsaňyz men Halymy şany öz öýümde saklardym ahyry. hossarlaryny tapyp bererdim diýipdir. Şu gürrüňden soň Annagylyç öz agasy bilen Rozum Mätjanowy tapypdyrlar. Rozum agaň aýaly. Rozum aga öýde. Ýöne uruşda kellesine zeper ýetensoň, gatyrak ýadatsaň kesel gozgaýa, köp oturmaweriň diýipdir. Rozum aga hemme zady, bolşy ýaly gürrüň beripdir. Şu pursatdan soň Gurban ýene-de Halim işan bolupdyr. Halim agany Bäherdene alyp gaýdanlarynda obada olara üç günläp garaşyp-garaşyp, halys bolupdyrlar. Birdenem gapa taksi gelipdir. Derwezäň agzynda üýşüp duranlaň arasynda gerek eje-de bardy. Hiç kim hiç zat gürlänokdy. Halim işana asla dil ýaranokdy. Ýöne Halim işany maşyndan düşürdiler welin, ol birbada aňky-taňky bolan ýaly etdi. Birdenem köpüň arasynda duran aýaly gerek ejä tarap böňkülläp ylgady. Geregejäň ýüzüne seredip doňan ýaly bolup durdy. Göräýmäge, hemme mesele çözülen ýalydy. Emma Annagylyjyň garry ýeňňeleriniň biri, Mundan Halim işan bolmaz. Ol tatardyr ýa-da özbekdir. Tapyp ýören adamyňyzy diýip, hemme zady çepbe çöwürdi oturyberdi. Maşgala aljyraňlylyga düşdi. Halim işanlygyny tanatmak üçin deşt obasyndan Halim işan bilen urşa bileje ugran Annaguly Gargulyny alyp geldiler. Ozenne ör-gökden gelip, Ahow, edýäniňiz näme? Halymy şanyň öňki çeken jebir-jepalaryny az gördüňizmi? Ýeriň ýüzünde biri bar bolsa, şu adam. Halymy şandyr diýipdir. Olaň obadaşy belli diktor, belli şahyr geldi Bäşiýewiň kakasy Bäş aga-da, samsyk gürrüňiňizi goýuň. Halim işan başga ýerden gözlemäň diýipdir. Annagylyç öz kakasydygyna ynanýardy. Ejesem ynanýardy. Annaguly aga, Bäş aga, söweşdeş ýoldaşy Rozym aga oň Halim işandygyny tassyklapdyrlar. Janly şaýatdylar. Emma Annagylyç garry ýeňňesini ynandyrmak üçin Kakasynyň serhetde çopan bolan, urşa ugramanka harby komsariatda galan suratlaryna çenli ekspertizadan geçirdi. Žurnalist höküminde maňa sala saldy. Çopan bolan ýerlerindäki gaýalaň, jülgeleň, Gowaklyň ýanyna aýlaň. Işlän ýerlerine gözi düşdi hökman üýtgär. Ýöne ägä boluň maşyndan bökäýmesin. Ak işana, ata-babasynyň ýatan gonamçylygyna aýlaň. Inşalla açylar diýip maslahat berdim. Annagylyç hossarlary bilen maslahatlaşyp, Halim işany, oň otuz bäş-otuz alty ýyl mundan öň çopan bolan ýerlerine aýlapdyr. Ol özüniň çopan bolan ýerindäki ýatag edinýän gowagyna baranda, maşyndan düşjek bolup gapyny dyrçanaklaberipdir. Olar Halymy agany maşyndan düşüripdirler. Halymy işan meýdanyň ýylançy ýanyndan çekinmän, göni gowagyň içine girip gidipdir. Soň yzyna gelip gaýalary kertler sypapdyr. Dowşanyň bir düýbüni goparyp, gözlerini ýumup, boň ýakymly ysyny aljak bolýan ýaly, gullan demini alypdyr. Halyma agany ata-babasynyň ýatan gonamçylygyna eltenlerinde, ýanynda oturan ýegenleri bolan ýaş ýigitden, Pylany öwülýämi diýip sorapdyr. Ýaş oglan-a olam, Hawa diýmän, bilemok diýipdir. Halyma aga, Onda bizem bilemzok diýip jogap beripdir. Sadagasy gitdigim Ak işana baranlarynda Ak işanmy diýip sorapdyr. Hawa diýseler, maşyndan düşüp, aýat-gurhan okapdyr bende. Halim işan üçin beýik Taňra öwlüýälere sygynmaklary oň kem-kemden gowulanmagyna getiripdir. Ogly oň sakal-murtlaryny timarlap, täze lybasda saklapdyr. Gül pürkülen ýaly otagda saklap, täzeje namazlyk, agzy ýapylgy, gadymy Hywa ussatlarynyň ýasan kündügini alyp beripdir. Aý gün geçip durdy. Bir gün Annagylyç kakasyny alyp, oň uruşdan öň işleýän ýeri bolan depe guýa gitdiler. Bu ýeriň golaýynda gadymy gonamçylyk bardy. Olar aýat-Gurhan okap, ýolda çaý içmekçi boldular. Şonda Halyma agaň aňy tutan bolmaga çemeli. Ol, Annaguly bar-a! Annaguly Garguly diýip ýylgyrdy. Kakasynyň bu sözi Annagylyjy uruş ýyllarynyň ahyryna alyp gitdi. Urş ýatanynyň yz ýanyndaky ýyllardy. Atyny debsläp barýan Annagylyç birden Annagul agaň öňünden çykaýdy. Salam berdi. Annagul aga Annagylyjyň oglanlyk adyny tutdy. Kertik jan, saglykmy, gurgunmy köşek? diýdi. Şükür Annagul aga. Kakamyň nirededigini, haýsy ýerde ölüdigini-diridigini Haçan geljegini aýtsaň, şu atymy bereýin diýdi. Wah! Aklyňa başyňa döneýin, balam. Kakaň haçan geljegini, ölüdigini, diridigini bir Alla bilýär. Ol uýlugyndan agyr ýaralanyp, baran matlamyzda gospitala düşdi. Ýöne ol polkumyzda wepat bolup jaýlamak üçin getirilen ýedi-sekiz sany musulman ýigitleň jynaza namazyny Oň okap beren dogrudyr. Nesibesi dartyp bir ýerlerden çykaýmagam ahmaldyr oglum. Atyňy maňa-da, hiç kime-de berme köşek. Atyň mal-garaňa seretmäge gaty gerek bolar diýdi. Annagül aga örän parasatly, kiçigöwünli adamdy. Ol Annagylyjy synlap durşuna, Bujagaz oglandan kakasy Halim işanyň, atasy Ýazberdi mollaň ysy gelýä. Alla köp görmesin. Ahy naly çekip oturan Gerek ejäň maňlaýyndan diresin-dä hernä diýip oýlandy. Hawa, Smolnsk söweş agyr düşüpdi. Bir müň dokuz ýüz kyrk üçünji ýylyň baharynda Annagylyç Garguly obadaşy Halim agaň agyr ýatanyny gözi bilen görüpdi. Emma oň soňunyň näme bilen gutaranyny bilenokdy. Şoň üçinem anyk bir zat aýtmaga çekinýärdi. Halim işanyň hossarlary bolsa Annaguly aga Anyk bir zady aýtdyraslar gelýärdi. Annagylyjam oglan bolsa-da öýlerinde edilýän gürrüňlerden gulagy ganansoň atyny berip, kakasynyň ýagdaýyny bilesi gelipdi. Halim işan Annaguly Garguly bilen Günbatar Kalininsk frontunyň bir müň dokuz ýüz kyrk üçünji ýylyň ýedinji sentýabryndan Ikinji oktýabr aralygynda öz diwiziýalary bilen Smolnsk operasiýasyna gatnaşypdylar. Oň taryhy dokumentleri bar. Annaguly aga tiz gutulyp, ýene-de söweşe giren Halim işan şondan soň agyr ýaralylaň ýanyna geçirilip, harby hasapdan ýitirilipdir we bir müň dokuz ýüz kyrk üçünji ýylyň noýabrynda oň azsyz-sorsuz ýitendigi hakyndaky habary oň aýaly Gerek ejä gowşurýarlar. Gerek eje ilki Saýwan hojalygynda sygyr sagdy, soň buýrulan işlerde işläberdi. Göz monjugy ýaly bir ogul bilen iki gyzjagaz bir döwüm çörek tapmaly. Uruş Smolnskde bolsa-da, oň zarbyna deşt, saýwan obalary elenip durdy. Çagajyklaň gün-günden reňki öçüp gelýärdi. Geregeje ullan demini alyp, Ýa Biribar Alla! Demlerine degmeseň bolýa diýip daňdan gidip, göz baglanansoň öýe gelerdi. Halim işan gutulyp, ikinji gezek söweşe girende, bir müň dokuz ýüz kyrk dördünji ýylyň maýynda huşsuz galýar. Ol bu gezek meýdan gospitalynda ýatýar. Şo ýylyň aýagynda Özbegistana kyrk bäşiň ýanwarynda Rozym Mätjanow, Ýusup Gurbandurdyýew, Ilmet Esekiýew, Halim Baba dagy Daşogza getirilýär. Olaň hemmesi güňdi. Agyr kontuziýaň ejirinden ýaňa olar bir-birinden bihabardylar. Olaň bile gelenini ýaňy-ýaňy tapylan arhiw kagyzlary şaýatlyk edýär. Agyr günler geçip gidipdi. Annagylyç kakasyny nähili bejerip boljagyny bilmek üçin oň kakmadyk gapysy galmady. Wraçlara, medisinaň ylmy ojaklaryna gatnady. Kakasyny depesiniň üstünde götärdi. Däri-dermanlaň haýry degýädi. Emma ýaşy bir çene barany üçin ol onçakly açylyp baranokdy. Ýöne gowulanýany bildirýädi. Ilki geläýen günler Halyma aga oturanlara bir zatlar gürrüň berýädi. Gorkut ata Görogly Magtymguly diýişdirip, yzyndanam Bomba, nemisler diýip bulam-bujur sözler aýdardy. Oň alkymynda gymyldaman oturan garryja Ogulnabat eje, Wah, wah, wah, wah, şo-ol işan aga-da, şo-ol Halym-da, deştde oturýarka birente unaş içiripdim. Saglyk bolsa açylar inşallah diýip Allan çagyrýardy. Ana şu günler bilen deňäňde Halim işan açylan ýaly. Ol päkize geýnerdi. Öz synasyny şeýle arassa saklardy welin, il-gün oňa guwanardy. Aslynda-da Halim işan tertipli, arassa adamdy. Ömründe ýata suwa täret gylan adam däldi. Halim aga bilen oglanlygyny bile geçiren ýaşuly. Deştli goňşulary Patşa gaýyp Nazar ogly her gün diýen ýaly oň ýanyndan çaý içip giderdi. namaza durardylar. Halim aga bilen bir gürrüňe düşünişip bilmeseler, Gowja bol işan aga, han üns berip diňle diýip ýylgyrardy welin, Halim aga-da muňa ýylgyrardy. Bu eýýam Halim işanyň aňynyň gowulanandygyny, many tutýandygyny görkezýärdi. Annagylyç kakasyny bile ýaşaşan on alty ýylynyň içinde her ýylda birnäçe gezek mukaddes öwlüýälere zyýarata alyp giderdi. Olar her gezek baranlarynda öňki gidenlerinden soň bu gezek ganymatlaşyp barýardy. Kellesi ullakan telpekli, egni donly, kösüräk sakally Halyma agaň özem öwlüýälere gelende eselýärdi. Gurhanyň sürelerini okaýardy. Bir gezek Annagylyç kakasyny ozalky oturymly obalary bolan deşde alyp gitdi. Olar öňem köp gezek gidipdiler. Bu gezek Halimi şanyň ýüzi nurlanan ýalydy. Urajak bolup durkalar Annagylyç mundan ýüz ýyl öň tikilen gaýyş bukjada bir kitaby kakasynyň eline berdi. Bir kitap kakasy Ýazberdi mollaň, atasy Babagylyç mollaň, iň soňunda Halim işanyň özüniň ulanan mukaddes Gurhany Kerimidi. Halim aga ony eline almanka tanady. Geregejäň ýüzüne seredip ýylgyrdy. Oňa tutuş maşgala begendi. Halyma aga Gurhany Kerimi iki eli bilen jebis tutup, jiltiniň açar tarapyny öňe edip, üç gezek maňlaýyna degrip tagzym etdi. Muň özi Halyma agaň ýüreginden gelýän musulmançylyk duýgularydy. Muň özi Halyma agaň saglygynyň gowulanýandygyny aňladýardy. Halyma aga Gurhany Kerimi donunyň sag goltugyna saldy-da, Annagylja, Ýola düşüber diýýän manyda kellesini ümläp goýberdi. Annagyljam gerek eje-de, oguljuklary Akgylyjam, Döwletgylyjam, Ýazgylyjam, Nepesgylyjam, gyzlary Senembibem, Gülbibem atalarynyň gün geldigiçe gowulaşýandygyna guş bolup uçdular. Halym agaň özüniňem olara barha mähri artyp barýardy. Gerek eje şol durmuşyň geçen agyr labyrynyň astyndaky başdan geçirmeleri ýadyna salan bolsa gerek. Oň gözünden begençli ýaş düwmeleri paýrap gitdi. Muny aňan Hadym aga beýtme diýýän ýaly kellesini ýok diýen manyda ýaýkady. Olar deşt obasyndaky gadymy medrese-metjitleň bosagasyndan bardylar. Halim aga köne diwarlary, mukaddes topragy mähir bilen sypady. Ýerinden turup durşuna, kyblasyna bakyp, nämedir bir zatlar okady. Annagylyç haýsy wraja, haýsy pähimdar adama gabat gelse, huşsuzlygyň, aňyň ýitmegini gije-gündiz iş edinip öwrenýärdi. Halim aga-da gowulynyp barýardy. Bir günem Halim işanyň dünýäden gaýdandygy hakyndaky habar ýaýrady. Alla tarapyn ýaly ýowulmazynyň edil öň ýanlarynda Halim aga hamala sag adam ýaly bolup, är-aýalyň haýsy tarapy ýowulsa-da, Ikisiniň nikasy bozulýandyr. Soňra olar hoşlaşmak üçin bir-birini ellemelläldirler. Sebäbi binikadyrlar diýip aýtdy. Geregeje, Hudaý saklasyn. Hudaý saklasyn, entek ölmäweri öldüdi. Aradan on bir aý geçdi. Gerek eje-de ýurduny täzeledi. Bu gamgyn wakalar bir müň dokuz ýüz togsan üçünji, bir müň dokuz ýüz togsan dördünji ýyllarda bolupdy. Olary ata-babalarynyň ýatan ýeri bolan Ömür Süleýman gonamçylygynda jaýladylar.